Azat ýoda, azat ýoda, atlanalyň-a, atlanalyň. Salam hormatly watandaşlar, eziz ildeşler, Zdravstwuýte, dorogiý Türkmenistancy! Üç aý boldy, Biz şol ýaňky covid on dokuz koronawirus barada gürrüň başlanymyz. Şol mart aýyndanmy näme biz şu Türkmenistanda o nähili bolmaz egerde Eýranda bar bolsa bi Özbegistanda bar bolsa diýip biz şony agzadyk. Emma bi Kellesi üýtgäniň höt-şötliginiň deňäýmeli ýagdaýda biziň ýurt başyna gelen zalym haramdag Berdimuhamedow koronawirus ýok diýdi. Hiç ölüler boýun almady şony. Biz yzly-yzyna muňa aýdyp otyrys. Sebäbi ol maglumat siz men ony bir üýtgeşik neme diýip aýtjak däl sebäbi nä Ýuliýaň özi Dogtor kardiolog lukman dogrymy bilýäne-de şonuň ýaly pikir ediň. Ine bi Gule bar Rejepowa. Bular okap ýörler. Pikir ediň her kursda ýedi ýüz adam. Onnoň öň ýandaky kursda ýedi ýüz adam, yz ýandaky ýedi ýüz adam, iki müň bir ýüz adam her gaýsynda bar. Şolary goşsaň dört-büş müň, dört-bäş müň adam dogtor şolar ýurt içinde Hemmesi. Şolaň biz bir prosentini bilýänem bolsak bize habar gelip dur. Habarymyz bar biziň ýurduň içinden. Ýöne ony ýaňky şo saýda işläp ýören dogtorlar öz boýnuna alyp şol gorkýanam bolsalar, Şoň yzynda bulara gowluk garaşmaýandygyna gözi ýetýänem bolsa, bular şony aýtdylar. Biz o habarlary ýetirdik. Ýuliýa yzygiderli nä üç repordy çykardy, şol nä ýaňy-ýakynda düýn-öňňun ýene-de biri çykdy şoň. Şo reportlaryň çykanyna garamazdan, şo taýda adamlaryň hakykatdanam şo keseliň bardygyny, şo keselden kösenýändigini, Adamlaň ölýä adamlaň ölýänini näçe nygtap aýtsa-da, ýaňky Bütin dünýe saglygy saklaýyş guramanyň öňünde ýaňky haramdag Berdimuhamedow şermendelik bilen boýun alman bizde ýok diýdi. Ýok diýilýän döwletiň jemi bir on ikisi, olaryň edil on sara ýöne-ho deňiziň orta arasynda bolup duran adalar, Onuň galan ikisem bir aý ýaňky bi demirgazyk koreýa kim çyn ynmy kim ol ýnda bir biziňkä meňzeşiräk ýaňky birem ine türkmenistan indi gitdi bi gitdi bolýyn muňa serediňä aşgabadyň içinde bi lebapda beýleki bütin ýurduň içinde bu gonamçylyga gidip barýan gölegçiligiň yzy üzülen aga Pikir ediň, diňe bir hepdede Aşgabadyň içinden bir müňe golaý ýaňky ölen bar, ýaňky bulary gonamçylyga äkitdiler. Nyýazow, Banisosow diýilýän ol şoň gapdalyndaky morgdan. Özem şo gara paketleň içinde, onam açmaly däl, şony şo, şo durşuna şony ýuwmaly däl, etmeli däl diýip, şeýtirip ugradyp otyrlar bulary. Gapdalyndaky Aşgabadyň gapdalyndaky obalardanam hepdede kyrkdan ýaňky elliden şol gölegçi çykyp dur. Serediň Aşgabada şu wagt sputnikden seretseňem görnüp durandyr, hemme howlunyň içi şo palatka-palatka bir topar gölegçi. Heý bolýan zatmy şu. Eger-de bu ýaňky woz giden bolsa, aňyrda da sen ýaňky kowid on dokuz ýok diýen bolsaň, bu ölüm ýitim nireden bi? Heý bolýan zatmy bi? Sen bu milleti näme eliňe gylyç alyp jeňe girip näme girewine aldyňmy sen muny? Haramdag Berdimuhamedow men saňa ýüzlenýän. Sen bu milletiň bara ömrüni ölçäp bara pylany ölmeli beýleki ölmeli däl diýip çözer ýaly sen kim? Hä? Sen niräň iti? Seň eliňdäki zatmy bi? O näme üçin beýtdirip ýalan sözläp, sen özüňe wara ýalan abraý gözläp ýörsüň. Bärde milleti ne güne salyp ýörsüň sen? Hä? Ine sen genosit bolsa genosit da bu hakyky seň edýän işiň oýnuň şoda. Seň bar eden emeliň sen bir dogabitdi bir kellesi üýtgän adam bilemok elbetde Allaň elindäki zatdyr şeýtirip gelýänsiň sen bu halkyň başyna ýöne edýän emeliň sen bir guraýak sen bara milletde ne çörek galdy indi oň ömrünem alyp dursuň Lebapdan başlap, tä ýaňky Balkana çenli, Daşoguzdanam tä Ahala çenli. Ýöne ölüm-ýitim bolup dur. Nirden çykýar bu ölüm-ýitim, eger kowid ýok bolýan bolsa? Hä? Sen nähili bu gelen bu komissiýa ýok diýdirip galdyň? Näme üçin etdiň ony sen? Hä? Eger-de sen şony är kimin boýun alýan bolsaň, hakykatdanam şu kesel bar, ine, ony geň görmeli zat däl-ä, biz ozalam aýtdyk-a, goňşularda bar, hemmesinde bar, bize nähili ýok ol? Sen şony boýun alan bolsaň, onda bi ýurduň içine bize bolmanda gerekli derman geljek. Bolmanda her döwletden ýaňky bir ýüz dogtor gelende on müň dogtor her welaýata iki ýüz dogtordan olaryň laboratoriýasy olaryň ýaňky bir reagentleri bir dermanlary ýene şoňa täze bir ýaňky bejeriş usullary olar geljekkämi ýurduň içine näme üçin şu milleti kesdiň şondan he näme üçin näme bähbidiň bar seň Hä? Näme hakyň bar sen beýtdirip bu halkyň ömrüni beýtdirip gyýmana? Kim sen? Kim sen bir gelip bärde bara boýun alan adam men halka gulluk etjek diýip boýun alan adam edýän şumy sen halka gullugyň? Hä? Şumy sen halka aladaň? Millet gyrlyp ýatyr sen bu ata baba görülmedik bu Gitler wagtynda bolan zat däla bu ýurduň içinde günde müňläp müňläp adam ölüp ýatyr hä ýerrnda bolananza bolan zat däla bi. Ine bir topar men men ony ýöne diýemak men meň bir topar tanyşym bilişim ýaňky bi dogan garnaşlam maňa jaň edip durlara hä Ine bir käbämi ýitirdim ejem öldi ýaňky şol ahyry alana atdylar şol agzyndan gana gelensoň ondan ýaňky balnisa aldylar yzýandanam öldi hä ine şoňala habarlar gelip durla o näme bolmanyba bol kowid bolman dagy näme Sen näme ilden üýtgeşik dogtormy sen, hä? Eger ol adamlar iýsi ýok bolsa, tagamyny bilmeýän bolsa iýýän zadynyň. Ahyram bir hepdä ýeter, ýetmezdenem bar-a ýaňky, agzyndan gan gelip ölýän bolsa kowid bolman näme bolýarmyşyn ol? Hä? Sen bu milleti näme üçin gyrana salyp ýörsiň? Nä günäň ýok diýjek bolýaňmy? Sen günäkär! Sen jogap berersiň! Bu hakyky halkyň genosidi. Senem jogap berersiň şoňa. Düşnüklimi? Adamlar, eziz doganlar, garyndaşlar, tanyş-bilişler, elbetde, başyňyza gelen belalaryň arasynda eger haýsyňyza düşen bolsa, Alla rehmet etsin! Hawa, iman äkidenden bolsunlar. Dagy näme diýjek, ýurt başyna bir haramdag diýip bir bela gelensoň, ondan her zat garaşaýmalydyr. Ine, pikir ediň, adamlar häzir ine gonamçylyga barýaryn, gonamçylykda birnemäni ýazan bolupdyrlar ýaňky tabliçkany. Bärde adamlary ýaňky jaýlamak bolanak, eger jaýlajak bolsaňyz ine plan nomerden häkimlik bilen ýa polisiýa bilen gürleşmeli. Şoňa ýetdimi indi bi Türkmenistanyň ykbaly? Şo güne ýetdimi? Hum? Sen pikir et edýän işiňi, sen nirede dynç alan bolup ýörsüň? Sen nirede bulaşan bolup ýörsüň? Nä bilemok diýjek bolan? Bilersiň. Bilmejek bolsaňam bildirerler saňa. Düşnükmi? Jogabam berersiň sen şoňa. Ýaňky bi ölen adamlaň bi onnoň ölüm ýitim gören maşgalalaryň hemmesine elbetde biz näme elimizden gelýän zat ýok biz ýöne bir şol hakyky bolýan zatlary üç aý öňünden aýdyp ugradyk duýdurdyk bütin dünýede bir ýerde bar ynsan hak hukuklaryny goraýan edaralaryň bolsa hemmesine biz habar ýetirdik Şindem şu wagt näme gelýänem bolsa, ýaňky esasanam dogtorlara ýaňky bir ýörite bir halat bar, ýörite geýimler bar. Şolaň gelmegine-de sebäpkär şol biziň şo taýda beren şol ýaňky reportlarymyz hakykatda bar, ynanmaň ýaşyrýar diýip biziň beren reportlarymyz. Eziz dogan, eziz garyndaşlar, nä biziň elimizden bar gelen zat şol. Näme edeli? Siz-ä çekinip, gorkup aýdybileňzak. Aýdyp bilmeseň, Mara, ol her öýe, her kimiň başyna gelip dur. Haçana çenli çydajaksy siz muny? Ony sen dogry, indi ol ýaňky sesini çykarman oturan adamlaň içinde Ýaňky ol garyp milletem bardyr, elbetde bir ýolbaşçy däl, beýleki däl. Ýöne men bilýänä-nä Nazargul diýip bir oglan ol damja diýilýän nemede işläp ýördi, suw çykarylýan edarada. Oň ogly serdarmy, nämemi, bi ýaňky haramdagyň bajysynyň ýaňky eptek uprawleniýesi. Ynha, şol Ýaran aga. Biz bilýäs-ä olardan, biz o zatlardan habarly. Hä? Näçe adam uly ýerde işläp ýören adamlar ölüp ýatyr. Oýun zatmy bu zatlar? Kim muňa rugsat berýä? Bir edilmeli iş bolmanda gyrgyzlaňky ýalak bara kowid bar diýip boýun almaly ýa özbegistanyňky ýalak ýada eýranyňky ýalak gördüňizmi eýranyň milleti köçä çykyp bizde bar biz ölýäs biz gyrylýas diýensoň dessine hökümet onnoň ýaňky howa şol bar diýip boýun aldy Biziň milletimiz sesini çykararak. Sesini çykarmaýanyň sebäbem bara dogry her adama bolmanda bir güýç ulanjy ýaňky edaralardan iki adam bar. Ýöne şol iki adamyň hem her gaýsynyň bara öýünde bolmanda iki adam ýitirmä bolar. Sebäbi indi indi olaň KGB MVD prokuratura men size ýüzlenýän namartlar Bigaýratlar! Oň satanyň arasyna bukulyp, şo taýda bar-a, lepbeý gulluk edip, şeýtirip gün görjek bolýaňyz. Indi görýäňizmi ajal daş däldigini? Hä? Ajal adam saýlanak. Näme, bi galyň milletiň bi enesi, atasy, dogan-garnaşy öler-de, siziňki, siziňki sypar öýdýäňizmi? Sizem çykararsyňyz. Ine siziň eden gullugyňyz. Ine siziň eden işiňiz. Halal ýoldan sowlan bolsaňyz, hakykat ýoldan sowlan bolsaňyz, azatlygam görmersiňiz, bagtly durmuşam görmersiňiz. Serediň Gyrgyzystanyň içinde näçe şolara kömek edilýänem bolsa, şonda-da şolar ahyry şony düzedip bilenaklara. Heý mundanam bir gün bormy? Haramdag Berdimuhamedow, sen beýtirip bar-a bu kesel diňe garrylara degýär diýip, özüňkilerem biziň bize gelen habara görä sen Germaniýadan eýýäm üç aý mundan öň ýörite özüňe bir brigada getiripsiň-ä, ha, eneňe, ataňa, dogan-garyndaşlaryňa seretmek üçin. A bu millet näme? Sen näme ak geçiň owlagy bolup bular näme gara geçiň owlagymy? Özüň ýaly türkmen millet dämi? Näme millet bolanda näme? Hä? Öz raýatlaň dälmi? Sen garylaryň näme pensiýasyny tölemerin diýip şeýtirip eden emeliňmi? Näme üçin bu garylar ölse ölsün diýip neme edýäň sen? Näme üçin şu keseli boýun alman goýberýäň? Diňe garry garry adamlar öler öýdýäňmi? Ol kyrk, elli, otuz ýaş ölüp ýörenem bar. Sen özüň bir abat sypjaňa ynamyň barmy? Ýa şu daşyňdaky dogtorlara ynamyň barmy daşary ýurtdan getireniň? Itanyna gelen gurdanyna-da ger, pikir etmegin sen bu zatlar ýöne geçmez. Bu ne gün düşdi bu halkyň başyna? O näme üçin ala-böle türkmen görmeli bu zatlary? Hä? Hiç döwletde ýokla bi. A goňşymyz nä Özbegistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, hä, Eýran, Russiýet? Bularda oňalak zat ýok. Bi türkmen näme muňa, hä? Bi näme gargyş siňen milletmi? Bi näme boluş bi? O nämäň esasynda seň bu edýän zadyň? Ol aňyrdan-a ýörite bu ýaňky bütin saglyk Bütindünýä saglyk goraýyş edarasy gelýär, senem ýaňky bir topar şakyrdyňy ýanyňa alan bolup, dynç alan bolup ýörsiň. Hä? Jogapkärçilikden gaçjak bolýaňmy? Hiç haçan, bilgin şony, haramdag Berdimuhamedow, men saňa ýüzlenýän, hiç haçan entäk dünýede ýekeje diktatoram jogapkärçilikden gaçan ýeri ýokdur. Çauşesku bolsun, Gitler bolsun, beýlekisi bolsun, nirede kim bolsa bolaýsyn, Saddam Huseýn bolsun, Hiç haçan gaçan ýeri ýokdur. Senem gaçmarsyň. Senem halkyň öňünde. Indi bir zady bilgin ýöne, men saňa ýüz adama diýerdim, ýüz adam seň bilen gandar. Ol üç ýüz oglan ýaňky, bi ýaňky din azatlyk üçin oturan ýene dört ýüz adam. Şolar seň gandar. Indi seň gandaryň bütin Türkmenistanyň raýatlary. Sen saldyň şolaň başyna suny. Senem jogap berersiň. Gaçjak ýeriň bolmaz. Tohum tijiň bilen bile jogap berersiň. Halkyň haky bar. Narod imeýt prawa.